Сунтаар улуһун хас биирдии нэһилиэгэ биир санааҕа түмүллэн, духовнай сайдыы үрдүкү таһымыгар тахсар кыаҕынан айан күрэх буолар. Бу тэрээһин дьону сомоҕолуур, айымньылаах үлэҕэ көҕүлүүр. Улуустааҕы корреспонденбыт Нюргиана Григорьева кэпсиир. Быйылгы айан күрэх биир сүрүн соруга улууска биллэриллибит номох сылыгар ананар төрөөбүт дойду устуоруйатын үөрэтии, чинчийии бу үлэ сүрүн өрүтэ. Кэмпэндээйи оскуолатын учууталлара Туус, Дьох, Целит уонна Үөннээх Хайа устуоруйатыттан оҥорбут бэрт сэргэх кылаас чаастара кэлиҥҥи көлүөнэ дойдутун дириҥник билэригэр төһүү буолуоҕа. Оҕолор төрөөбүт сирдэрин кэрчик кэмин билэллэрэ сөхтөрдө. Биһиги Кэмпэндээйибит муораттан уонна вулканынан тахсыбыта уонна элбэх-элбэх сир баайа бар уонна үөннээх хайатыгар динозаврдар сырчыбыттара биһиги Кэппэндээйбит туһун элбэх учуонуйдар чинчийбиттэр аан бастакы туһу тыһыынча алта сүүс черный сыллаахха хостообуттар биһиги Кэппэндээйибитигэр

Кимпиндээйи олохтоохторо үлэҕэ, үөрэххэ эрэ буолбакка, талааннарынан эмиэ биллэллэр. Айар быыстапкаҕа барыта аҕыс сүүс тоҕус араас дьэрэкээн, мал-сал, таҥас-сап дьон көрүүтүгэр турда. Бу улууспут уустара, истиэнньэҥнэрэ хайдах курдук дьоҕурдаахтарын көрдөрөр кэрэ түгэнинэн бэлиэтэннэ. Уопсайынан, бу маннык күрэстэр ыытыллаллара олус наадалаах, тоҕо диэтэр буоллаҕына, нэһилиэк дьоно олох бүттүүн бука бары сомоҕолоһобут. Холобура буоллаҕына, бу талба талааннаах быыстапкаларыгар аҕыс сүүстэн тахса бу оҥоһук турда. Бука бары нэһилиэкпит дьоно өрө турдулар уонна бэйэлэрин оҥоһуктарын эмиэ бар дьоҥҥо көрдөрүөхтэрин баҕараллар, бу айан күрэскэ кыттыһыахтарын баҕараллар. Онон уопсайынан түгэнинэн туһанан бу олохтоохторго махталбытын биллэрэбит. Кэлиҥҥи сылларга оһуохай дьиҥнээх чыпчаалыгар таҕыста диэтэхпитинэ сыыспаппыт. Хас биирдии тэрээһин күрэс түһүлгэтэ оһуохайа суох ааспат. Айан күрэххэ сүүс биэс уонтан тахса киһи илии-илииттэн сиэтиһэн күн үҥкүүтүн оройуттан туттулар. Бу биһиги дьону сомоҕолуур өбүгэ саҕаттан кэлбит ытык ситиммит. Айан күрэс биһиэхэ Сунтаар улууһугар сыл аайы ыытыллар тэрээһин буолар. Манна биһиги Сунтаар нэһилиэктэригэр барыларыгар ыытабыт. Ол курдук нэһилиэктэри үс бөлөххө араарабыт, кыра, орто уонна улахан нэһилиэктэр. То сүрүн сыала диэн бу нэһилиэк үлэтин нэһилиэги уопсайынан түмээһин дьону, сэргэни бу култуура самодеятельноска сыһыарыы, саҥа талааннары арыйыы буолар. Үҥкүү, ырыа, литературнай ааҕыы курдук искусство көрүҥнэринэн нэһилиэктэр икки ардыларыгар кыайыылаахтар ааттаныахтара. Ол эрээри айан күрэх сүрүн кыайыылааҕа Биһиги уопсай түмсүүбүт, төрүт култуурабытын харыстыыр, сайыннарар дьулуурбут буолар. Саҥа күн биэриигэ анаан Сунтаартан Ньургуйаана Григорьева, Радомир Сергеев.